Mela, it-telespettaturi tagħna wasal il-ħin issa biex nilqgħu anki mistieden ieħor fil-programm tagħna. Qiegħed magħna regolari u wkoll qed ikollu ħafna mistoqsijiet mingħand it-telespettaturi tagħna. Qed nirreferi għal Kane Said, Manager għall-Komunikazzjoni mill-Fondazzjoni Lob Responsabbli li qiegħed magħna ħalli nkunu nistgħu niddiskutu anki din is-sitwazzjoni ta' telespettatriċi tagħna. Kif aħna Kane? Ninsab tajjeb, insellimlek Angela u ma nistax Sa ma nawguralekx il-festa t-tajba lilek. Għax jiena mhux se narak naħseb sal-festa tiegħu. Ekku, ekku, ekku, il-festa t-tajba lilek u lit-telespettaturi kollha. Jiena nirreċiproka lilek u lit-tim eċċezzjonali li għandkom anki l-uffiċċju u ngħidilkom grazzi ta' dan il-ħin li tiddedikaw anki għall-programm tagħna Niskata għaliex xi ftit jew wisq qed inkunu ta' għajnuna lit-telespettaturi tagħna. Mela, għandi telespettatriċi tagħna li bagħtulna messaġġ qaltilna jiena persuna li nixtieq inkun naf x'sapport toffru fejn jirrigwardja l-esklużjoni u din għadtilhom it-telespettaturi mal-introduzzjoni tal-programm. Se nitkellmu proprju anki dwar dan is-suġġett, l-esklużjoni. Di tixtieq tkun taf x'inhi eżattament esklużjoni, x'tipi ta' esklużjonijiet jeżistu u kif it-tali proċedura tgħin fil-proċess ta' rkupru ta' persuni li jbatu minn logħob tal-azzard eċċessiv. Għandna ftit mistoqsijiet mhux ħażin hemmhekk. Sewwa, mela ejja nibdew mill-punt li importantissimu li persuni li għandhom għal qalbhom dan id-delizzju kemxejn riskjuż Jilagħbu b'responsabilità. Dejjem nirrepeti, b'responsabilità tfisser li fejn jidħol l-attività, fejn tidħol l-attività tal-logħob tal-azzard, aħna nżommu kontroll kemm tal-ħin tagħna li aħna nqattgħu waqt l-attività u kemm tal-flus li aħna nonfqu waqt il-ħin li aħna nqattgħu f'din l-attività. Barra minn hekk irridu nżommu f'moħħna li L-attività tal-logħob tal-azzard mhix attività li inti tilgħab biex iġġib dak kollu li tlift, imma inti tilgħab b'responsabilità, tilgħab b'kontroll u tilgħab biex tieħu pjaċir. Sadanittant irridu nżommu f'moħħna li jkun hemm persuni, Angela, li sfortunatament dan il-kontroll ma jżommuhx għal xi raġuni jew oħra u jiżolqu, jispiċċaw fix-xibka tar-riperkussjonijiet tal-logħob eċċessiv, tal-kompulsività, tal-patoloġija, fejn persuna dejjem tilgħab aktar biex fl-aħħar mill-aħħar tgħix dik il-famuża rebħa, that big win, kif ngħidu bl-Ingliż. Allura tajjeb li nitkellmu fuq servizzi ta' sapport għal dawk il-persuni li Eħe, jiġu darhom mal-ħajt, jiġu darhom mal-ħajt b'mod finanzjarju, jiġu darhom mal-ħajt emozzjonalment, jiġu darhom mal-ħajt soċjalment ukoll. Inti qed issemmi l-persuni, imma mhux biss, għax għandek in-nies tal-madwar bħalma batitilna din is-sinjura. Ekku.
Allura, waħda mis-servizzi ta' sapport li l-Fondazzjoni L-Ħobb Responsabbli toffri hija dik tal-esklużjoni. X'jiġifieri esklużjoni? Esklużjoni hija proċedura, Angela, fejn persuni jikkuntattjawna, ikunu għaddejjin minn saram sfortunatament, jikkuntattjawna fuq il-linja ta' sapport nazzjonali tagħna 1777 u juru l-ħeġġa biex jeskludu lilhom infushom minn, ejja nsemmu il-land-based gaming parlours, gambling parlours l-ewwel, dawk il-lokalitajiet li huma mibnijin fuq l-art, li huma l-casinos, ħwienet tal-logħob u s-swali tat-tombla kollha liċenzjati mal-Awtorità Maltija għal-Logħob. Allura, meta persuna teskludi lilha nnifisha għal perjodu ta' żmien, issa nidħol f'aktar dettall, Matul dak il-perjodu ta' żmien kif tiġi l-persuna biex tidħol f'waħda minn dawn il-lokalitajiet u kif tressaq il-karta tal-identità tagħha ma tkunx tista' tidħol Angela. Is-sistema timmarka li l-persuna huwa self-barred jew inkella self-excluded. Hemmhekk aħna qegħdin inkopru l-lokalitajiet mibnijin fuq l-art imma llum il-ġurnata kulħadd jaf, Angela, li l-logħob tal-azzard mhux biss, ma jsirx biss f'casino, f'ħanut tal-logħob jew sala tat-tombla imma jsir ukoll online u l-aċċessibilità għad-dinja virtwali, għad-dinja online Hija one faċli u two aċċessibbli ħafna.
F'dan il-każ jista' jkun hemm esklużjoni? Mela, inti għandek żewġ tipi ta' esklużjoni, għandek esklużjoni li aħna noffru li li qegħdin nipprovduha b'kollaborazzjoni permezz ta' żewġ tista' tgħidilhom apps, Angela, għandek il-Gamben u għandek il-Bed Blocker. Hawnhekk permezz ta' dawn iż-żewġ apps il-persuna tkun tista' permezz tal-apparat teknoloġiku tagħha tiġi eskluża minn websites, għandek information sites u għandek gambling apps ukoll. Allura tajjeb li l-persuna jkollha din l-għażla. It-tieni għażla hi li persuna tista' Teskludi lilha nnifisha llum il-ġurnata jeżistu l-RG Tools, l-operaturi tal-logħob tal-azzard liċenzjati mal-Awtorità Maltija għal-Logħob u Malta huwa l-obbligu tagħhom Angela li jipprovdu dawk li aħna nsejħulhom RG Tools, deposits limits, withdrawal limits, breaks, informazzjoni fuq responsabilità waqt il-logħob tal-azzard, u waħda minn dawn l-għodod hija l-esklużjoni. Jiġifieri persuna li jkollha d-delizzju tagħha, tħobb tattwah, f'websajt partikolari, dik il-websajt hija l-obbligu tagħha li tipprovdi 'l din il-persuna esklużjoni. Issa, x'inhuma l-perjodi, Angela, tajjeb li nsemmuhom? Il-perjodi huma ta' sitt xhur, sena jew perjodu indefinit. Fejn jidħol il-perjodu indefinit, il-persuna kemm biex tapplika u kemm biex tirrevoka ġifieri toħroġ minn dik l-esklużjoni trid ċertifikat mediku mingħand speċjalista fil-qasam, psikjatra jew psikologu, fejn il-persuna tiġi mhux ittimbrat għax il-kelma hija kerha, imma tiġi mentioned menzjonata bħala li qed tbati mill-vizzju tal-logħob tal-azzard, mid-diżordni mentali tal-logħob tal-azzard eċċessiv. Ih, li xtaqt nistaqsi taf x'inhi għax ladarba qed issemmi anki professjonisti fil-qasam tas-saħħa. Naħseb ladarba jkun hemm l-esklużjoni, din hija terapija wkoll biex dak li jkun forsi jaqta' ftit u jerġa' jibda jirkupra proprju anki s-sitwazzjoni li jkun daħal fiha. Hekk hu, din il-proċedura, eħe, kif qed tgħid tajjeb ħafna inti, Angela, tgħin fil-proċess ta' rkupru tal-persuna, kemm jista' jkun dejjem insostniha jiena, jista' jkollok diversi, tkun eskluża minn diversi postijiet, kemm land-based u kemm online, imma trid tkun il-will tal-persuna li, number one, li l-persuna tkun irrealizzat li għandha problema, u two, il-persuna tkun irrealizzat li għandha bżonn is-sapport. Allura, kif tilħaq dawk iż-żewġ passi u teskludi lilha nnifisha, it's up to him or her li tkun willing biżżejjed li dik l-esklużjoni żżomm magħha. Allura nħeġġeġ lil kull min qed jismagħni jħoss li għandu bżonn jeskludi lilu nnifsu biex jikkuntattjana, Angela, dejjem nirrepeti n-numru wieħed seba' seba' seba' u jekk persuna għal xi raġuni jew oħra tippreferi forsi tikkuntattjana permezz taċ-chat, aħna wkoll għandna ċ-chatline fuq il-websajt tagħna www.rgf.org.mt. Mela kif qed jgħid ehm, kejn hemm modi differenti ta' kif wieħed jista' jagħmel kuntatt anki ma' l-awtorità importanti ħafna il għaliex ehm, kif dejjem ngħidu hawnhekk meta jkollna lil kejn magħna kemm importanti li persuna tirrealizza li għandha problema il għaliex din il-telespettatriċi tagħna li bagħtet dan il-messaġġ qed tgħidilna ehm, tixtieq aktar għarfien biex issir l-esklużjoni. Aħna konna diġà tkellimna dwar l-esklużjoni fil-ġimgħat li għaddew, però hemm tipi ta' esklużjonijiet differenti kif qalilna Kane ehm, u hemm proċeduri, jiġifieri dak li jkun jekk verament u jew inkella xi ħadd tal-qalba ehm, għandhom din is-sitwazzjoni importanti l-ewwel li jarfu li għandhom problema. Illa li sfortunatament ikollok min ikollu problema u ma jaċċettax il-fatt li għaddej minn sitwazzjoni. Hekk hu. U dawk tiltaqgħu magħhom naħseb tgħinhom. Iva, xi ħaġa importanti li tajjeb li ngħid fl-aħħar ta' Novembru ħriġna minn dik il-ġimgħa Ewropea ddedikata għal-logħob tal-azzard sikur, is-safer gambling. Week u ġie diskuss fost entitajiet varji fuq bażi Ewropea li għandu jkun hemm dik il-unified self-exclusion. X'jiġifieri, Angela? Aħna, jiena semmejt żewġ għażliet, għandek persuna fejn tista' teskludi ma' operatur tal-logħob partikolari imma Tista' tmur tilgħab ma' operatur tal-logħob ieħor. Allura, hemmhekk il-Unified Self-Exclusion System għandu jkun hemm sistema ta' esklużjoni li tkopri l-operaturi tal-logħob kollha. Hawnhekk jiena dejjem insostni li l-operaturi tal-logħob kemm online u kemm land-based huma liċenzjati mal-Awtorità Maltija llum. Sfortunatament jeżistu wkoll operaturi illegali. Persuna kif tkun taf jekk tkun qed tilgħab għax hawnhekk Kane ma jgħidx jew mhux qed jgħidilna ma nilgħabux, nilagħbu b'responsabilità dejjem għalkemm jekk ma tilgħabx ikun aħjar. Imma kif tkun taf jekk persuna tkun qed tilgħab she's gambling, tkun taf li qed tittanta xortiha ma' min hu responsabbli allura f'dan il-każ, jew ma' min hu reġistrat. Sewwa, mistoqsija tajba ħafna. Jekk persuna tiggambilja, tilgħab logħob tal-azzard online, illum il-ġurnata l-websites li joffru dawn il-logħbiet, l-operaturi tal-logħob, Nerġa' ngħid liċenzjati mill-Awtorità Maltija għal-Logħob ikollhom dak li aħna nsejħulu l-licence number. Jiġifieri kif inti tidħol fil-website importanti li taċċerta ruħek, kif qed tgħid tajjeb ħafna inti Angela, li l-website hija liċenzjata mal-Awtorità Maltija għal-Logħob. Għaliex? Għaliex dik is-saħħa tal-liċenzja tipprovdi ambjent sikur għall-ġukatur u hija aċċertazzjoni li L-operatur tal-logħob jipprovdi dawk l-għodod ta' responsabilità u jipprovdielek ambjent, nerġa' nirrepeti, sikur fejn il-ġukatur ikun jista' jimraħ. Dik importanti ħafna. Kemm jista' jkun nevitaw il-black market, id-dinja illegali għax hemmhekk l-ambjent mhux sikur żgur. Tiltaqgħu ma' sitwazzjonijiet fejn forsi anki dawn il-persuni li jkunu waqgħu anki għal dan il-vizzju jispiċċaw f'ċirku ieħor ta' black market? Iva, mhux black market biss, inti l-logħob fuq l-idejn iġib il-problema tal-użura, dejjem nirrepetiha, użura hija pjaga soċjali hemm kera mhux biss f'pajjiżna imma madwar id-dinja kollha, kemm jista' jkun nevitawha. Rati ta' interessi eċċessivi, nitkellmu fuq 30 fil-mija, u kemm jista' jkun nevitaw nevitaw dawn l-akwati. Mistoqsija partikolari li nirċievu fuq ir-reklamar, xi kultant numeruż, xi kultant eċċessiv, biex iħeġġuna nilagħbu l-logħob tal-azzard. Mhux faċli, Angela, tgħid li taqtgħu kompletament. Għaliex? Għaliex inti meta taqta' reklamar, inti tkun qed tiftaħ bieb għad-dinja illegali. Allura, kif dejjem nirrepeti, jrid ikun hemm mhux biss belanċ interjuri fil-persuna, fil-ġukatur, imma jrid ikun hemm bilanċ fuq bażi ta' stat, fuq bażi ta' awtorità regolatorja li kemm jista' jkun mhux biss tħeġġeġ lill-persuna tilgħab imma tħeġġeġ biex persuna tilgħab f'ambjent sikur. U meta nilagħbu importanti li nilagħbu b'logħob responsabbli. Il għaliex mhux ibati il-ġugatur dak li jkun qiegħed jilgħab biss imma tista' tbati il-familja kollha f'dan il-każ. Ekku parir ċkejken li nista' nagħti, issa ħa niġu fil-festi, persuna toħlom li terbaħ dik il-famuża rebħa biex tgħajjex aħjar il-membri tal-familja tagħha u lilha nnifisha biss, kemm jista' jkun ma nilagħbux taħt l-effett tal-alkoħol u wisq inqas taħt l-effett tad-droga, Angela, għax kif niġu biex nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna nkunu mxekklin kemm mill-alkoħol u kemm mid-droga, allura kemm jista' jkun ikollna clear, a clear mind. Hekk, ħa nikkonkludu hawnhekk. Ħa nħalli f'idejk biex tgħaddi messaġġ anki t-telespettaturi tagħna, għax din l-aħħar darba li se narak, naħseb, qabel il-festi. Ekku, ekku. L-unika messaġġ li nixtieq nagħti huwa dan, biex ingawdu l-festi mal-familji tagħna, mal-maħbubin tagħna, u f'kull attività li aħna nagħmlu, inżommuhom f'moħħna. Angela, ma nżommux lilna nfusna biss, imma inżommuhom f'moħħna għaliex Kull riperkussjoni li kapaċi naqgħu fiha tista' taffettwa l-maħbubin tagħna wkoll. Nirringrazzjak King, grazzi ħafna anki ta' dan il-messaġġ li għaddejtilna u talli ssib il-ħin li tiġi hawnhekk u l-ewwel nett taqsam l-għarfien tiegħek magħna u mhux biss. Jekk hemm xi telespettaturi jixtiequ jistaqsu xi ħaġa dejjem tistgħu tagħmlu kuntatt magħna, ibgħatulna sms u Kane ikun pront biex ikun jista' jirrispondi anki għal dawn il-mistoqsijiet tagħkom. Nawguralek il-festi t-tajba Kane. Lilek ukoll. Grazzi, grazzi. Qabel ma nikkonkludu l-programm jiena wegħdtkom li ħa nagħmlu kompetizzjoni.